אויב דו זאגסט פאר א מענטש וואס איז געפאלן און ער וויל תשובה טון און ער קען נישט ער ווייסט נישט ווי קען איך טרעפן די ווי קען איך טרעפן דעם אייבערשטן און די צדיקים קומען און זיי טרייסטן דעם מענטש דו וועסט נאך ארויסגיין פון דיין פראבלעם. דאס איז די זאך וואס אלע ווילן וויסן ווער ס'גייט געווינען, מען פארגעסט אז יעדער איינער אליינס האט א מלחמה, מען איז ביזי מיט די מלחמה פון צוויי צוויי לענדער גוג און מגוג קריגן זיך, רוסלאנד מיט דא מיט דא. וואס א חילוק וואס זיי קריגן זיך ווער ס'וועט געווינען, די עיקר איז מיך זאלסטו נישט מאכן פארלירן, איך זאל נישט פארלירן מיין מלחמה, יעדער מענטש האט א מלחמה, מען וויל אים אוועקנעמען פונעם אייבערשטן, מען וויל ער זאל אויפגעבן, מען וויל ער זאל צעבראכן ווערן, ס'איז דא אויף יעדן בחור און אויף יעדן מיידל, אויף יעדן ווייבל, אויף יעדן אינגערמאן א מלחמה, די קליפות שטייען זיי ווילן אים נאר אראפ נו, נעם דראגס, נו, ווער א שיכור, נעם אלקאהאל, נו, לאז אפ דעם אייבערשטן, קום, קום טאנצן מיט עבירות, קום זינגען מיט עבירות, קום זיך דרייען מיט עבירות, פרעגסטו ווער ס'גייט געווינען? ווער גייט געווינען? אויב אונז גיימער פאלגן די רעבע, אויב אונז גיימער פאלגן די עצות פון רעבן, אונז גיימער געווינען! ווער גייט געווינען? ווער גייט געווינען? וואס א חילוק צו פוטין צו וויאזוי הייסט ער דער אנדערער? וולאדמיר זעלענסקי. זאג אים מאגאג הרג'עט זיך ארום, מש. וואס וועט זיך זיין פאר משיח וועט קומען? זאלן זיך הרג'נען די לענדער צווישן זיך און משיח וועט קומען, משיח וועט זאגן וואס? קום צו, קום צום אייבערשטן. קום צום אייבערשטן, מ'וועט אראפלייגן אלע וועפן, מ'וועט אראפלייגן אלע געווער, לא ישא גוי אל גוי חרב, א פאלק וועט נישט אויפהייבן א שווערד פארן צווייטן, ולא ילמדו עוד מלחמה, מ'וועט שוין נישט מאכן קיין עקסערסייז, קיין טרעינינג, גיין, מ'דארף נישט קיין מיליטער. וועט נישט זיין, מען וועט נעמען וחצי חרבותיים לאיתים, מען וועט נעמען אלע טענקן מיט אלע אלע זאכן וואס מען האט גענוצט פאר מלחמה מען וועט עס נוצן פאר אקערייזן, מען וועט וועלן אקערן, איינפלאנצן, מען וועט נעמען די אלע, קוק מיר די קליפס, אויף די פיקטשערס וואס טוט זיך אין גאנץ אוקריינע, דא א טאנק, דארט א טאנק, און עס איז גארנישט ווערד, קענסט עס האלטן, ממש ווי די פסוק זאגט, מען וועט עס נוצן פאר, מען וועט עס נוצן פאר אקערייזן, ס'איז גארנישט, מען דארף עס נישט האבן, דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען. און מ'דארף זיך גרייטן שוין, מ'דארף זיך שוין אנטון, מ'דארף זיך פרייליך מאכן, משיח קומט! נו, א פרייליכקייט! לענדער הרג'נען זיך צווישן זיך, און אידישע קינדער קייען שוין צוריק צום אייבערשטן.